ao ritokonye buna abana bao ekero torasobekigwe ense. Bono twagosorera Nyasae tochake amanyete na kore amo naintwe, na kogosana ogosembera ime Yeso Kristo ere Omobori oito. Amen.
Bono mbuya mono ngosoa tore ase amaegeri amakong'u ake ase amatuko aya, ekiagera egento ngotebera ng'a okoegeria kw'abanto na ogokong'u ake ngokunakuna tore okwegena kw'abanto ake ake. Naki naende intwe nigo gokuna ase enchera ere embe, igo totagete gokuna koreng'ana namafundisho buna akorete ki buna are, ee, chinsemo buna abanto begenenete begenete ao ao. Igo ntoseme ake ko torakune ekanisa ya gose edini ya asili niga, na amariko are etorete oo. Bono tobasa goteba ng'a ng'aki bono twacha korwa, yaya. Naki ekogera twarigeretie leseni yaito yaye taiyo wiki eria yare goteba igoro ya Igoro ya chinsemo chigosoma chiria chiogosasia ogosoma chibwate obotutukanu. Naki ekero ebuku kera omonto agointaporeti kwa obwaye, tokarigia ring'ana rinene riare korokwa ng'a eh, chinsemo chigosoma chibwate obotutukanu, tokarora ring'ana ekeirwe ng'eke ekebungo ekenene kiare goteba, Igo mokorigarigia mono amariko ekiagera mokagete ng'a nigo are na more nobogima bwa kare na kare. Mearo, na ayio naro are kirori ya Yeso. Igo kende gionsi kere nkire ase Ebibilia, nkirori omo o Yeso. Tokarigeria omonto oria omonda na Lasaro, Buna ore omogano ogotosomia ng'a nebweene tokore amaya ekero tore moyo, ekiagera rigesa ndikore ki? Ndiche. Naende tokaamba korora ng'a amaene shwari ekiagera abanto aba onde taiyo okwete agachia kora buna barenge. Nabo toranyore Yeso Kristo agaruete omogwekano oyo ogotoigeria buna obogima bwaito bokorete ki? Bore. Tokarora naende omogwekano onde nori ng'a rero nainche ntobe na paradiso, Bono amang'ana ayio ekomoika gochia igoro ntomanyeti gose mbaumberanete, ekiagera ase amateti ng'a rero ntobe araria Paradiso. Paradiso. But what we know, Yeso iga akoboka oboka gochia igoro, naende mariko ngoratebe arenge ekero agwete, ekero abogete, nabogete nabachenu bakorete ki? Bakwete. Bakwete. Bono ntomanyeti ng'a ase to justify ng'a oria ekero amoinyorete Kristo, engaki y'omoyo aria orabete omochenu, onye obete omochenu then Barifubuka na Yeso, onye taabete omochenu, igo nonya okwete, noyo aare aganyete yesairana eria garega eria kabere. So tokarigereria naende igoro ya konya gochia koba na Kristo, kong'anya gochia koba na Kristo. Ase Paulo akare goteba ng'a nintagete ng'anye mbe na ng'ororio ya Kristo. Nang'anyete gose? Ee, nang'anyete. Then, aya makanyanya amang'ana arenge ore ime naki ekara gotatongire na kore ime ya Kristo, aye gwakure gwatongirwe kwabera amo na Kristo Yesu. Then tokarora igoro ya koranderia emeika ere ase obosibwa, togakorera emeika yarenge ense y'egesasimero. Ayio onsi ekaraera, bono nagotoigerera rero, Eleseni enyia engeni ekare goteeba ng'a natebe ebwate some changamoto kidogo ekorokwa ng'a emeremo emerero ye riera, yaani the fires of hell rende emerero togoteebwa ng'a kaa
kaa. Ekero Yeso arache abanto mbasambwe kare na kare geke na kare ng'a omobere ore nekebemberi, naende tari okorima, oro kare na kare. Bono naki ekero Yeso nekare goteba ng'a emerero ye riera naende amaene ase ebichie inde bono ndoche ng'a bono emerero ye riera nekorete ki nero. Bono ebungo tokorigereria ase ewiki eye korwa ng'a Mariko kianda arubaini na mbiri arubaini na nane, Maraki inyo eyemo, Yuda eyemo, eh, Timotheo ritang'ani ibere, mpaka isano korwa kw'abatomwa ibere mpaka emerongo ene na kianda na 34 na 35, na Yohana ye ritang'ani isano isato. Mpaka ikomi na ibere ekero korente omorani Makambi atosomere amang'ana y'omotwe buna arikire ase leseni. Egetabu kia Abatesaloniki ya Ritang'ani, 1 Thessalonians 5:21, ebuku egoteba iga abana ba Nyasae, Korende teema kera egento, bwata ekero ekiya. Lakini otige ekero ekebe. Egento Ekero eki ekebe. nkorengeria statement yatigeretwe inchera.
Igo, egento kerabwo giatakeire gotabokigwa ng'a otige ekere ng'aki?
Ekebe. Naki ekero nonya Yeso agoteba ng'a tema kere emeeri, goika, gose nkorwore ase Nyasae, gose nkorwore ase Saitani, ekiagera abwo nibo bonge abwo oborimo abange bakorire ki? Baimokire. Naki ngokuuria nonya n'Abakristo ng'a teema kera kere ki'eke kere moika. Mwakorekanire mono abana ba Nyasae mokoigwena egiokire korwa abanto mwarimire oo mwensi. Onye namasabo bwensi, okoigwa onde obokire aande noo more mwensi, naende kweba ng'a nkona-koegeria tore ng'a okwegena tari kw'omonto oria gogokogwenia, nokwao. Igo tweagache ime ase kera ki'eke ase okwegena,

Amaigeria y'obong'ainereria atari kogenda buna Bibilia agerire abanto abange, ang'usire abanto abange korwa ase okwegena, abasokire isiko. Na gekero omoriki obe chinkera akorika Pastor ominto, iga akorika ogoteba ng'a omoyo ekero omonto akure, Akorokwa ng'a The Divine Comedy nigo arigete igoro y'orogendo rw'omoyo rw'oborimo nyuma y'ogokwa. Aba nogotera omanyete ateba. Nogotera oti. Buna bono omogwekano twarwara tigga toragere, eki nogotera. Abanto bamieri, bamieri.
Ogotera abanto batenga, lakini bakaimokia ogotera koria. Bagakobeka ase ebirengererio biabo bagachaka gokwegena ng'a amang'ana aya arigete naye ekeene. Bono ekero akorigia goteba ng'a omoyo. Oyo nigo ochiete ekero omonto akure, agoteba ng'a omoyo Gesa omegete keria obasomete igoro y'orogendo rw'omoyo rw'oborimo nyuma y'ogokwa. Omoyo oyo nigo ochiete ase riera ri'omorero gose purigatori, ase Omoika o Mwanyabaanto okoegwa egesusuro. otaranacherwa, otarana, otaranacherwa, otaranacherwa gosoa igoro, gose paradiso, bosio bwa Nyasae omonyene. Ekero ageria amang'ana aya ng'a ekero omonto akwore, Tarigeria. Eh, Ekero atera. atera mbuya mono pastor ekero Yes. ate- atera abanto bakabwata ogotera koria bakobega bagategerera ng'a agoteba ng'a ekero omonto akwore ngogenda ase akanyomba gete osaberwe ororo bwancherwa omakwanda ase obosibwang'u bwa Nyasae gose omakwanda paradiso. Amang'ana aya buna akonyakwana Pastor Ominto, chikanisa chigoteba, ntore igo ntorore kuna amang'ana akanisa ng'a twatake ime nyarebe gose tokore egento gete. Ekanisa eke ye Geprotestant bake ekeina amang'ana aya y'enkera eye iga yarikirwe. Ne ekanisa ende yaito ye Catholic nabo bakabwata amang'ana aya. That is why tobwate obotutukanu, naki togosomerera Pastor amang'ana aya ng'a chinsemo chi'ogosoma chibwate obotutuka Obotutukano titari korana amo na Bibilia. Bono kera rika Bibilia egoteba amo omong'ina agoteba ng'a amang'ana ing'we omoyo oyo totari gokwa nigo okogenda ase riera ri'omorero, gose pori, porigatori, gose paradiso, nigo ara y'oboroso gochia ase ekanisa echi nabatebia abanto ba Nyasaye, chikanisa chinyinge chi'Abaprotestants na chirochio Nchiikenete ase ogotakwa kw'omoyo, ng'a nyuma y'omonto gakuure, omoyo nigo ogotiira gochia paradiso, gose otirimboka gochia ase riera ri'omorero rirabe. Ase ekeene, onye omoyo o mwanyabanto tori gokwa, rirorio goika ogende ase gete nyuma y'omobere okuure, ase obweng'e. Amo ogotera oko kwa Epasto ominto gogatantania abanto, mpaka gasomire Bibilia ng'a kera omonto akwete abukie omorano egekoera. Aya abanto bagatantana, ekero batantana bakabwatia amang'ana aya, Tadisi gwaye, abanto abange ase oboke bw'ense abanto ba Nyasae bagoteema gosabera omonto okwete ng'a akore ki, Pastor? Ng'a aberwe. Ebi biaye biaberwe. Ase introduction part eye nere eng'ana ng'a teema kera omoika, teema kera egento. Lakini mobwate ekero ekiya ekereme ya Bibilia igoro ng'a ki Bibilia ekweire ekero omonto akuure, inki akoba? Ase nabo totigotigara aa. Okay, naki nataka gokoreta ase getaega nkobori ng'a egero omonto ekero akuure, Ehe. ng'ai agochia. Getabu ki'omorandia kianda isano Igo. ngotoretera kera ebichia getaega, naende bontagete ngotebie Nabo nabana mbaria bakwire Aritono na Aroche iga aria abwateraneti inse, by the way, ekababwaterani bobe sana ekero abwateraneti, I think eh, iga aria amatoke, I think ekero abana bari bare goku babwateranirie iga aria inse, igo babete squeezed, obomoyo bokaruo. Ekero obomoyo obo bwaruro, elesere egetabu ekio omorandi kianda ngotema kere gotoa obwagare, ekegoteba ng'a ee, Abare moyo mbamanyete ng'a mbakwe, korende abakure tibamanyeti gento kende. Igo bagoteba, na tibagenderereti konyora eng'eria, tibakoinyorwa nonya ndinde, tibakoinyorwa. Naki koratebe abanto bande ng'a nonya namakumbusho aya togochia twarakora ng'aki, ng'a inyora tata, inyora mama, inyora ki ang'o, eyio ere mamincha y'amariko amachenu. Naende tari iswe abanto abange baturire Ebirecha ebinge bi'abanto bakwete kare bikobachanda kwanyora abanto bakona-korota-rota, ekiagera iga babegete ebirengererio, bande bakona-koinyora oyokwete kare. Bono kwanyora ase chinde sometimes abanto igo bagokwana nabanto bakwete, ng'a baba agacha agantebia iga nababa bakwete kare. Ng'a twarenge nere magoroba.
ng'a natwarenge nere magoroba, twaikaransete nere magoroba. Aye, And through this, abanto abange kwanyora ime ase ebirengera nigo bachandegete. Eh. Naki natagete ngotebie, omanye oboyia ng'a naki Eh. omonto gakure orakorere ki, But you don't take orakure. him because I'm a five. Yes, na bagoteba ng'a korende abakure tibamanyeti gento kende, na tibagenderereti konyora eng'eria, tibakoinyorwa nonya ndinde, obwanchani bwabo Mm. nokogecha gokogecha Mm. neribero, Bionsi ebio nigo biasirete. Maki ring'ana erio. Egento ekiya. Biasirete. Egento ekiya gwabeka. Yes. Abare bakure.
Yes. Bari Tibamaete kende koinywa. gionsi. Are ido ndweneti biasirete amo na barabwo. Mm. Tibabwati nonya ng'aki egetari kende Mhm. ase ayio agokorwa aiga nse y'erioba. Buna togo- togokwana iga mbaigweti. Yes, mbakoigwa.
Buna moku- mokora makumbuso mbaigweti. Mbaigweti nonya kobariga rigiya ase Eh, ense eye kebirengererio, mbosa. mpaka oneti ki mbaiyo. So therefore that is why elesinete ege togotobekera aye totebi naki ancha abanto bakure batimoke bare nomorembe. Tiga buna kobareta naende ng'a naende nebing'wanso ogokora ng'a naende nkoumberana more on behalf of marehemu. Abande bateba ntwaikare ase nabarabwo mpaka nonya nabanto aba bakure Babeire amarwaire ase abanto, ekiagera gokwarigania omoika bw'omonto okwete kosoa ase omobere oo gogochanda ase chindoto na kiang'u, ng'a obwerentere naye kweretera. Ng'a eria ya Tata moikaranse. Ya, buna bono nanyora nonya ne chibichie chi'abanto bakwete, abanto bakona kogacha nyomba rioka rioka rioka rioka rioka, samba chibichie ana, ekiagera chianga chigosambwa na ebinto bire biasambwa, Ekiagera bwamate mboiyo boregatie omonto ore moyo na omonto okorenta ki okwete, na kiagera esiri egaratera ng'a ase ekeene. Onye omoyo bw'omwanyabanto tori gokwa rirorio goika ogende ase egete nyuma y'omobere okure ase obweng'e, obomanyi bw'oborimo bw'okoba kw'omwanyabanto nabwo kwagerire oborande bwatwarire emechando ere ng'aki? Emenge. Kiagera abande naigo bagoteba ng'a mweke maripema paponi aye naye ng'o ogokomandi Nyasae abeke omonto maripema peponi, onye omonto oyo techogete. Bono gwachire buya amakonde Yes. atago bono gwachire buya omanye Yes. naki ekero Nyasae agoteba ng'a onye nokoboko kwao korakore ebibe Mbuya kobutoru, ogende igoro okoro nokoboko okomo rakini okore omwegenwa. Mbaka okogoro, mbaka amaiso, amang'ana yakwandwa ororo, ing'a ekenabi gwabase kobeka buya, ing'a ekero bono gwechokire kweareganiri buya, neba ngoakwa. Bono tobe ochike Nyasae, Nyasae bweka namaete ng'a oyio nomwegenwa onde, iga akorara iga. Ankanye ngocha nkore ki pastor ominto? Ako tore By the way, naki ekero Bibilia egoteba ng'a ekero ore arare embeera, Yeso ekero agocha, iga agocha negeturi ekene, nakebe ng'a boo! Oria ogwake wote. Ogere, ekiagera Nyasae nabwate chinguru chi'okobeka omoika akoboke. Amina.
Na abamarika agoteba igo. Naki ere esende ekerete ng'a amagendo atagokwa, igo ekare goteba ng'a abande nigo bagoteba ng'a erieta riri ikondo ase obomo, nabo rirabe ritenererete omoyo orure ase omobere, gose omoika bw'omonto omonyabibe, oyio nyuma y'ogokwa okogenda ase emeke egochia ase otakwe na gochandeka kare na kare. Korende amang'ana aya tari kworokia emorokererio y'Ebibilia igoro y'ogotigara koba moyo nyuma y'ogokwa. Naende nigo atari kobwatia amang'ana y'oboroso are ase okobwatana ogokoro igoro y'ogosoma oko. Ekeene nkeria ng'a Obomo bwe ring'ana eri rikonde nigo rire ase ritenenerete amakonde, amakonde, buna bono man mwanyabanto. Then omanye goteba tiritenenereti rikonde erimo, amakonde agokwanerwa iga naria akoria emebere ekwete y'abanto eria ekwete, ekiagera ase egetabu kia Mariko kianda Yeso nigo agokwana korwa ase egetabu gia Isaya ekio kegosomeka iga, Ekero barasoke isiko, ntagete omake egento ekio. Ekero barasoke isiko. Mbarore emebere ekwete. Y'abanto. Abwo basare, basaretie korwa ase ende enchera Omonene, abanyabibe. Ehe. Amakonde arabe akoria emebere yabo, tagokwa. Tagokwa. Yaani igo, eke negesuro keragenderere Continuous, kobao it's continuous. continuous. Nomorero orabe okobasamba tokorima, abwo bakwete mbabe okogechia okubi ase abanto bare ng'aki bonsi. Leseni bono yare gotobekera ng'a amang'ana aya y'okoiroka nigo akworokia egetiigi esegi ase ababisa ba Nyasae barakwe na gosirigwa. Ababisa ba Nyasae barakwe na gosirigwa, emebere yabo eyio Etasambwe nomorero nigo erariegwe namakonde, gose ritang'ani eriegwe namakonde nyuma yaye esirigwe nomorero nchera ende yonsi. Ase ayio taiyo togotebia ng'a omoyo nobe ore ebise ogosirigwa kw'omobere na gocharoka gochia ase erabere etakweti.
Hakuna njia goika atosenene.
Bono naki egokera, ere eseni ekare gotoboria ng'a korende Naki ere abase amakonda aria atakwe, engencho eye y'okorika ere ase Isaya egetabu keria twarigereria 66:24, getagete gototeebia ng'a ring'ana rinene aiga ndiria ng'a amakweri aya tari gotiga kende gionsi atarakore emeremo yabo y'obosaria, na kwogoteeba ng'a amakonda ayio nigo aragende koria emebere y'abanto baria abanyabibe, Goika ekero irasirigwe kegima, nigo na Kristo nigo are gotobeka ng'a ase ensemo eria ende abana ba Nyasae abegenwa nigo baragenderere kobera aria igoro enyia na ense enyia, na komosasimba Nyasae ase obosio bwaye ekero ababande bakona koriegwa kere ki'amakonde. Igo ekero tokorora omoerio buna oyo, eke nakio ekora Yeso atebete ng'a nigo yare gochia koba buya ase onde bwensi asoe ase oboruoti bwa Nyasae, atabwati ekiimo gete. Igo abanto bagosoa aria mbari bare abachenu, saints, mbaria buna bono barenge riiso riare gosaria, bagancha koritiga. Ebirengererio, bakaria bosio. Yes.
Yes.
Bamenya na Nyasaye.
onye noboroki Yes.
ba- bang'anyire Yeah. onye noboebi Yeah. bang'anyire onye nobotomani Yes. bang'anyire atabwati okoboko gose okogoro gose nonya neriso kobua gotwara omobere bwensi omoikeranu oyio orachie gosirigwa namakonda amo na kere kiete

Mpaegwe egesuro kiabo. Egesuro eke gegochaka ekero eki na gekore ki? Gegochaka. Omofano noria ore iga, getabu kia Jude 7, mogesome ekegima. Ngokwana kiarenge igoro ya ekiina ekero gegochaka. Ekiina ekero giachakire, Abaria bare abanyabibe, te sinners, aba begokwa kabisa bang'o? Ba Nyasae. Mbaetere ase omorero oyo iga okorokwa riera ri'omo- riera riria gento ki mbansa goteba, emerero y'eriera. Emerero eye y'eriera, amakondo aya twasoma korwa moino aa, Bibilia eteba ng'a amakondo atari gochi- gokwa buna borengerereti, lakini nakwe. Ye- Continue- Inwe ase riemereti ng'a Amakona onye arire, naende ayande agende koria. Persis oe ng'a egetiki ase egia ba- ba- abarwani batoke ase aria, rigwa ase amapasta ominto, amakonda yakare gosenenia abanto ba Nyasae. Ring'ana eria kare na kare ndikwaneire ase Ebibilia, ase omogwekano ekero ri- ri- ri- ri- riringe- ri- rirengete Nyasae kera kare na kare. Ring'ana eri Niki kotenenerete obokare na kare bwa Nyasae, ekero rigokwanwa ririengete Mwanyabaanto? Okong'anya isida moja osome Verse 6. Ring'ana eri nigo rirengete obotambe bw'obogima. Ekero rirengete omorero, Mathayo 18 verse 8 na Mathayo 25 41, nigo rigokworokia ng'a omorero oria tokorima goika ekero orasirie kegima keria ogosamba. Pastor ngeke ogosamba igwe abana ba Nyasaye ngeke ogosambwa abanyabibe baria bangete gwechoka batige obo- ebi- obotomani batige obuya kera eng'encho bache ase ensemo ya Nyasaye bakore ogwancha kwa Nyasaye babe abasani ba Nyasaye aa mbaria bakureirwe babwate amabunizo abo boronge twangire kobwati aa mbaria twakure tobwati chimbe chinge twangire kobwati abasae mbang'ina mbagaka Ekiagera toganyete bosio abana ba Nyasae nemerero y'eriera oiche ogosambakana kare. Eke nakio ogosoma oiche ogosoma egetabu eri ke okomanuka ishirini ngokwana ere igoro y'emiaka elfu eyemo na omorero oyio orabe ogosamba abanto. Basi mbaraneti ngikwaye komentera ase eng'encho Ekero tore goteba ng'a amang'ana aya arengete egesuro gia kare na kare, Gento keria twarokia emerero ye riera gekare goteba ng'a ase baria abakori amabe nigo ribwate chingencho ao ao. Onye abakori amabe bakoegwa esuro kare na kare, nakwo ogoteba ng'a ebibe tibigosirigwa, naende obogima bwonsi nigo bokorwa ase Nyasae, oyio otari kogokera ogokwa kw'omokori amabe, buna Ezekiel oria agototebia. Nase ki rende oragenderere korua obogima gochia ase abakori amabe Bachandeke kare na kare, tiyarenge koba buya asare gokora okobao kwabo, onye abakori amabe bagochia koegwa egesuro koreng'ana buna ogokora kwabo kwarenge, na ase ki obogima obo bw'ense bwa Mwanyabaanto boegwe egesuro getakoera? Leseni y'amaya gotobekire ekraoni y'amang'ana aya. Chinsemo chionsi chi'Ebibilia ase gokwanera omorero o kare na kare nigo chigwenerete kororekana koreng'a enyancha y'omorero. Enyancha y'omorero. Enyancha, by the way, nere nateba Mm. y'omorero erabwatie ekero keria ki'emiaka eria elifu eyemo y'okomaanoka erakore ki? Eraere. Nakwo ogoteba ng'a nigo ere mamincha y'Ebibilia gokwana igoro y'omorero ogosamba oyio ochagete korwa oyio ochagete korwa bono. That is why lesson ya abana ba Nyasaye ekare gototambokia gochia ase abachore abarabe bori gatori Aa ngorairature ng'a ngoratebe atwore ng'a okonye emioyo ere ase buri gatori, ebisuro biao biere bwango, basoe ase ogosasima okwo okuya gotakoera amina. Naki gekogera esare eyio erengete ring'ana eri, ekare goteba ng'a ekanisa ya Katoliki nabo ebwatererete ng'a abanto baria bakure, batagwenereti gosira korende batarabekang'e, batarebekang'e kogenda Paradiso, nabo bakonyora ribaga ase ebibe biraberwe aria purigatori, erio bagende Paradiso. Ogochandeka kwabo aria purigatori nabo kogokeigwa goetera ase amasabo abo na ogwechia ribaga ri'abanchwa babo. Naki ekero ekero togokora emisa, Togotwara esadaka entang'ani ekorokwa ng'esadaka y'emiseni, eyio ekogenda gosabera Nyagosira ase emiseni, egere tonyore esare eye egoteba ng'a Nyasae oito okonye emioyo ere ase burigatori, ebisuro biabo biere bwango, basoe ase ogosaasa oko okuya gotakoera amina. Igo okwegena oko nkwamba kore korengereria ng'a ki? Monto gakuure. Nasaberwe nabachenu bande, ekero akorerwe transition korwa ase obobe bwaye gochia ase okwangama. Naki ekero nere eseni yaito, gose namariko aito agoteba ng'a kwangama nkori kwa mambia, okwangamba are okwa bono, naki ekero amariko agoteba koraigwe eriogi ri'Omonene Nyasae rero, tokong'ia enkoro. Ekiagera okwanga kw'okwangama kw'omonto iga agokora okwangama ekero are kere ki eke kerare moyo.
Amafundisho ayio narakwa mbakorete obotutukanu mono, mpaka abanto bataka komenyera obogima gete obobe, amanyete ng'a kae ekero arakwe, omosasiroti namosabere, Egera onyore konywa amarua atoke kare omochenu, ayio namafundisho akogera mamincha akoenda mamincha na Bibilia, nkiagera ereseni yateba, Korakwe, igo gokwa ase ebibe biao. Kiagera amariko agoteba, Eng'eria y'ebibe ninki ere kiege, namakweri, korende ekeegwa ki'Omoika nobogima bwa kera kiege bwa kare na kare, ime ya Kristo Yeso. Naye marikate ya bakure ime ya Kristo Yeso igoro egetangwa kere ng'aki ekeyia, ayakaraetire, bono goika omenye obogima bogotangasa obokristo bwao. Iga amafundisho aya akoiga ring'ana erinde twaratware ogosema ring'ana eri na konywa amarwa, ninche gokwa kaansaberwe. Iga atagete gotobeka ase eposishoni ya goteba naki Nyasae iga agwanchereria ebibe Ekero ancheririe ebibe, ing'akaa omonto naende nacha kororerwa amaabera, acha goonchoka ekero akorire ki? Asabeirwe. Chitambe chipo nchire agwo nka. Yes. Amang'ana aya ngobeka egetako na kegoro Timo- eh, Timotheo, First Timothy 2:5 ngogesoma ore. Eh, Aiga ase purigatori pastor nakwabeka amang'ana aya iga, Intobwati monto Oranyare gosabera omonto endebi yaye ibe transferred korwa ase obobe gochia ase obuya. There is past tense statement egoteba iga. No one can sanctify or transfer their holiness to other people. But tense ekegusi past tense you nene. Monto taiyo oraonchore obochenu bw'omonto korwa asare gochia ase abanto bande.
This doctrine goes against the Bible. Amafundisho aye gakorera mamincha y'Amariiko Amachenu. There is only one mediator Emedieta gose omosaberia oyomo bweka tobwate, between God and men, na mwanyabanto.
Jesus Christ.
Namaene naende agoteba ng'a tokoenda ase Nyasae otaraete ase nkoro etari ase ende. Inche enchera Naki ekero ekero nere ee, omonto.
alafu second first J- first Omoto John five. na otarareke Eh, tu iyo first John ebeke. chapter 2 verse 1 yamanya Esoma. goteba Eh. abana bana abake Kobarikera ande aya, erinde timokora ebibe, korende onye omonto ogokora ebibe, ntore nomosaberia ase Tata, nere Yeso Kristo, omonyene oboronge, ere nekeng'wanso gi'okobwatania ase ebibe biaito, gose tari ase ebibe biaito bioka, korende nase ebibe bi'ense yonsi.
Jesus Christ.
Igo naende pastor, ng'ise gocha ngotebi ng'a. Ntebia ebibe biao ngosabere onkwabere, eyio nagokenda gototo okoroka ng'a okomorama Nyasae. Monto taiyo obwate epurira gotibu yokwabera abanto ebibe biaito Otatiga Yeso Kristo, Omwana o Nyasae. naende obibegete ase omosaraba. Amina.
After that, Buna pastor Eh.
tingokwabera ebibe biao, Buna oyo omoriri. omofada Ah, ah. tagokwabera ebibe biao, Naye. mopristi onde bwensi tabwatiene part yokona komotebi ng'eke ngwakorete. Ah, ah. Yaya.

Mang'ase ekero omonto akuure, eke bono inche tokonya amo naye nekiina gigocha konochia amanong'o amo na Nyasae, onye kwarenge omonyanyabibe onge obe ogochia ase omobwakani na kare, onye kwarenge omonyabibe, omorero oyo okorokwa riera onyare gotosamba ororo. Nyasae agokonye na inche onkonye, ng'e noche ekiina kiane boronge, naroche eki kiao boronge. Reba nkwarara, orare kore ase ogokwa Nyasae. Naboigo, ekiagera esende ekero oteba ng'a Amayegeria arengete bori gatori nigo akobwaterania ebirengererio bitamwegeneti Nyasae Igo. igoro ya aase abanto barasambwe amo nenaro y'ogosabera abanto bakuure. Amorekero ya naba ancheire na baria bage begenete okwegeria gw'Ebibilia ng'a bari bakuure nigo bagotigara batimogete ase chimbeera chiabo Eh. ime batamanyeti kende. Naende bwatera igo. Mm. Bwatera ng'a omonto karakuure, orakorere ki? Orakuure.
Aganya Yeso ekero agocha, naki ekogera egetuuro erio amanyinga agoteba egetuuro eri, Chimbeera nchikore ki? Chimaanoke,
baboke gochia igoro.
Koboka kwabo akaba are abachenu, bamorotote Yeso, na aba bande bare ababe babo aba, bakona koriegwa amakondo abo, mbabokigwe nabarobwo, Ekero bakobokigwa amariko agoteba nonya mbaria bamoitete mbakore ki? Mbamorore. Lakini bakoboka mbatake gotagotugogo kobangana ng'a bono ense yatobereire bobe, tosarie omochie oria ogocha, ande abwo noe ekebiriti gekoruterwa, ense ekore ki abana ba Nyasae? Eyiere omorero o kare na kare. Lakini abachenu. Bagende na Yesu. Bachenge na Tata. Bachenge amo n'Omonene Pastor, Nyasae. nochochenga nere nje naje naje gochenga amo nere naye nacha bono to- Aichora to- egere Nyasae atokonye. Bono tiga ngo toigwe igoro ya paradiso ebwate emeke etabwati emebere. Aye kana omofundisi ari pastor maya ng'aki aye omofundisi nari ng'aki ng'a igoro mbaro bakare igoro amo na Nyasae

Orakure irano ase riroba anganye egetuureri kia Yesu ekero arache. That is why ere esegi erateba nonya abaprotestant tibari gwanchera nonye namorokia gwa purigatori, abange babo nonya nabo mbegenete ng'a emioyo ya baria abanyaboronge bakure nigo egenderete kwegokia aria paradiso bosio bwa Nyasae omonyene. Abande ngoteba bare ng'a emioyo eyio nigo ere emeika etabwati emebere, na abande mbare oo begenete ng'a nemeika etabwati emebere korende etuire nomobere obw'omoika obw'obonene, Gaki sore goonchoreria konde gwonsi okorabe ase baria bakure, amaegere aye onsi nigo akoamereria aria ebibiri igoro y'okobokigwa kw'omoerio amo nekiina ki'abaria bakure. Na ase ki ekiina korwa okogambigwa birabeo, onye emioyo ya baria abachenu egendererete kwega okiarareria Paradiso? Igo nkiya ase agokwanera ng'a nacha konachera ekiina rende? Nacha konacha. Igo onye rende togoteba ng'a nkwega okibare, igo eminto ng'omonto gakure, ochorirwe, oyobwe omorero, oyobwe kwega gochigora, Igo Yesu egasi yaye ninki agocha gokora? So amafundisho buna ay'abana ba Nyasae Igwa. amange Pastor, pastor, natotantanie. eh, pastor. Yes. Eh, eh, ekitabu kia Revelation 20 verse 12 naende nkarora abakuure abanene na abake batiri nase ekeroo ki'obonene ne chibuku chikaigorwa ne ebuku ende ekaigorwa eye- eyio nere ebuku y'obogima abakuure bakagambigwa ase amang'ana ariikire ime ase chibuku echio, koreng'ana buna ogokora kwabo kwarenge. Nigo. Iga abanto ngokwa bare, na ekero bagokure, erekodi yao yarikwa ase ebuku eye. Ekero togocha kobokigwa, ekero orakwe, ninche ndakwe nyoko- buna kororo abana ba Nyasae, Ekiina kiaye gikoganya, na echi chiana gikonganya. Ee, naki ekero Yeso nigo are gotokorera epati egoteba, Naende ninki eke Paulo agokwanera iga ase egetabu ki'Abakorintho eritang'ani ikomi na isano, ikomi na isano na isato? Iga akare goteba ng'a ekero agoteba ng'a onye okobokigwa kw'abaria bakure tikwarenge oo, Onye. rirerio abwo bakwete ase Kristo basirire. Wow. Naki eranyarekane basire onye ere ekeene ng'a bare igoro kwegwa bakwegookia aroro na babeire aroro korwa riria kare ekero bakwete, koreng'ana namorokererwa amaronge y'okobwata na okoyia okobokigwa kwa baria bakwete ekero Kristo akoirana, nigo korabe bosa koreng'ana namorokigwa y'oborimo, ng'a abanyaboronge baria bakwete nigo bakonyora eng'eria yabo ya kare na kare ekero keria bagokwa. Nonya nabo amang'ana aya nkoyaigwa tore boira, anene mono ekero ki'emeyega y'okobaani baria bakorire ki? Baarire. Kera leseni ekare gotokoorera ase kera leseni ya gatano nigo ekare gokwana igoro ya ebirengererio bi'Ebibilia. Inki okwaroche ase amang'ana ayio? Bono Bibilia, abana ba Nyasae, Pastor mbuya mono. Ebibilia yeka ogenda mamincha y'ebirengererio bia mwanyabanto. Mwanyabanto namasomo ao nabo ora interpret ebi- ebuku bobe. Naende ing'ana ende Pastor ominto, The Bible can't contradict itself. Book tekonyara gwechanganya abana ba Nyasaye. Twarigerererie twarorire ng'a egesuro nkeroo naende nkebwate omoerio oye. Twanyorire ng'a God is the only true immortal being. Egetabo gia 1 Timothy 6:15-16 osome, nabo gegokoera amang'ana ng'a he is the only one who can give

obogochaka bono iga, na gochengerwa ase oboikeranu nyuma y'okobokigwa kw'omoerio kwa baria abanyaboronge. O- Ogokoorera nigo kore okwororo, onye obogima bwa kare na kare bokoruegwa gochia ase baria bare ime ya Kristo. Rirorio bono, baria batari ime yaye, Tibabwati obogima bwa kare na kare. Igo, ekiagera ase nigo tokoreatera ng'a ase amaegeri aya y'ogotakwa nao tokonyora amaegeri ng'a nonya nekero omonto akure nigo akogenderera koba moyo ase ensemo eyende. Amafundisho ande narare igo. Amaegeri buna ogochanda gwa kare na kare ayio are mamincha y'amariko, Ase okorengereria na ase ebirengererio biaito bia Mwanyabaanto, koreng'ana nokwegena komanyire nabaange baria barabe baabo rigwa ria igoro nigo bare gocha kera egento kegokorerekana gekorokana inse ase ense, nanene mono ase amagima y'abasani babo abwo batigete magega. Korende okoboria nkoria ng'a naki oyio arabe orabe omogooko ase baria bakuure ekero barabe baroche emechando ya baria bare moyo, ekero bakona-korora ebibe bikona-gokorwa nabamwabo abanchwa, na kobarora bakogenderera koremereria obororo bwonsi ogotanyora amagani abo ayio baganetie nemechando y'obogima. Nang'ana naki abanto baragokera ekero bare igoro na baria barabe bakona-korora buna abamwabo bachandegete ase ense, na naki ere omoichano omonene ng'a obwango boria omoika okorua ase omobere omoyo bw'omonto oria otangameti nigo okoyia ase riire ri'omorero. Mechando ki emenene abanto baria baraetere Korora abasani babo bagoeta gochia ase chimbeera batiarigeretie bagosoa ase barachandeke kare na kare nebibe. Aya namaswaria amanga bana ba Nyasae akoborigwa, lakini epointi enene neria ng'a amariko ngotoigeria buya ng'a wakati mutu amerara amesharara angoje wakati ambapo Yesu atakuja katika dunia hii na tarumbeta atagwaka egeturi baboke korwa ase chimbeera. Bono abana ba Nyasae mbuya mono ase erese riaito

Pastor Shadrack Okari Yes. iga agoteba ng'a tiga buna abanto ba Nyasae Yes. tiga twange amorokererwa y'oborimo, Ehe. korende toa abana ba Nyasae Yes. ekeene. Aha. Eki kerabatibore korwa ase ogosaria gose ebibe biabo. Igo. Iga abapastor, abarisia, abarandi bonsi pi, Mm. ka- abanto ba Nyasae ekeene buna Bibilia egokora ki? Egoteba. Egoteba.

Tokobaganeria Esabato engiya mambia ase mogori gosasiima Nyasae abasesenie na abanto baito Segera na Nyagacha momanye ng'a ntobwate ekurusedi enene togochia gokora Rima Nsae Sorry we are planning to go and plant a church so Mungu awabariki Twabaganeria mbuya mono toiranie emitambo toiranie amang'ana aya iga gochia aria ase estudio ase obono ominto Eric Maowe egere atoretera amang'ana amayia korwa ase ebigwansa igo bikogorwa Nyasae abasesenie mbuya mono sana Tiga tosabe tokore.